דאס קומט פון צובראכנקייט, פון צובראכנקייט האבן מיר היינט געהאט אינעם דף, מען לערנט דעם דף, דער רבי גיבט אויף לערנען דעם דף, יעדן טאג א דף גמרא, דאס איז מייגן און מאציל אויף א מענטש, מורא'דיגע מורא'דיגע התחזקות, ר' נתן זאגט אויפן דף אז אז דער אייבערשטער האט געזאגט אים, אחר ה, ויהי אחר הדברים, אפילו נאך די אלע זאכן האט ירבעם בן נבט נישט תשובה געטון, פרעגט די גמרא, קוקסט אריין אין נך, שטייט נישט גארנישט עפעס א מעשה פארדעם, וואס איז געווען, וואס איז די אחר הדברים?

איז נישט געווען קיין אז דער אייבערשטער האט אים אנגעכאפט קום טו תשובה איך וועל שפאצירן מיט דיר אין גן עדן, איז דאך דאך געווען א א איז נישט געווען קיין נארישע מענטש מי בראש אז מען רופט א מען רופט א רבי איר קומט אויך צו די שמחה נאר אז איך זיץ לעבן די שטענדער אויב בין איך די צווייטע צו די שטענדער קום איך שוין נישט ניין אונז קען מען שוין נישט קומען ווילסט קומען צו די עצרת מי בראש ווער ווער ווער זיצט די רעכטע זייט וואס א חילוק קום זיץ די צווייטע זיץ די דריטע מי בראש דאס איז גוט פאר מענטשן וואס זענען נישט אזוי קלוג, ירבעם בן נבט, מי בראש? וואס האט ער געפרעגט דא? און דער אייבערשטער האט אים דוד המלך בראש, איז דאס נישט א כבוד צו שפאצירן מיטן אייבערשטן נאך דוד המלך אין גן עדן? זאגט ר' נתן א מורא'דיגע התחזקות, ירבעם בן נבט איז געווען א גרויסע גרויסע מענטש, נישט געווען קיין סתם א כבוד זאך, מי בראש, ער האט אריין אין א מורא'דיגע פייער, ער האט געהערט אז מען קען תשובה טון, האט ער געוואלט גלייך פרעגן דעם אייבערשטן, אויב איך טו תשובה קען איך נאך זוכה זיין צו ווערן בראש כל הצדיקים, איך קען צוקומען צו די העכסטע מדריגות, וואס באמת ווען א מענטש טוט תשובה קען ער צוקומען צו די העכסטע מדריגה, אבער דו קענסט דאס נישט שטעלן פאר א תנאי אין די תשובה, און אויב נישט, אויב קענסטו נאר צוקומען צו האלב מדריגות, וועסטו נישט תשובה טון. אויב קענסטו למשל זאגן לערנען יעדן טאג א דף גמרא, א פרק משניות, און דאס נישט זוכה זיין צוצוקומען צו די העכסטע מדריגה, דארפסטו אויך דאס וועלן טון. דאס האט ער נישט געוואלט, ער האט געוואלט, אדער קען איך אינגאנצן, אדער טו איך גארנישט. מי בראש? זאגט אים דער אייבערשטער, דוד המלך בראש. וואס איז, דארפסטו האנגען אפילו אויף דעם? וויל איך נישט. זאגט ר' נתן, דאס איז די טעות פון רוב מענטשן, כאפסטו אן א מענטש פרעגסטו אים, ווילסטו נישט, נעם א פרק משניות, נעם א דף גמרא, נעם א קאפיטל תהילים. זאגט ער אים בלבד שיועל לי, דארף מיר העלפן, דארף מיר העלפן, דו ווייסט ווער איך בין, דו ווייסט וואס איך האב געטון, דו ווייסט ווער איז זינד איך האב אין מיין לעבן, דו ווייסט ווער איז גילט איך האב אין מיר, דו ווייסט וואס איך האב געטון, איך וועל דיר קיינמאל נישט קענען פארציילן, דא באהאלטן זאכן וואס רחמנא לצלן וואס איך האב אפגעטון פון ווען איך בין געבוירן געווארן ביז שפעטער, איך האב בא'עוול'ט מענטשן, און וכו' וכו', איז יעצט נעם א פרק משניות, נעם א דף גמרא, נעם א קאפיטל תהלים, הייב אן לערנען תורה, די תורה האט דיך צוריק ברענגען צום אייבערשטן,